ndati hakuna mukwambo wakambove panapa hapana mari yakambobviswa panapa wei baba aprivi ndoreketa ndakakwire pachituka here ndiri mumbute here kuti muzwe hapana mari yakabviswa eh, ndopendingatenini pandakati mbaa musharika wamuntu mari yobviswa yemukwambo mukwambo wauya nemari wateya ini ndore mari yandobubuya baba achona dai rinyari benzi baba evana rinyari benzi mupengo wadambura zvakamboitika pari pachindamu onini ana bamukuru vari bobhadhasa apo ana mai variyo dera imwe mandiyaisa pe kundiyaisa kuda kundiita kamwana kadoodori kundihambe padera pesoro kuti ko usiku koedza mbuya apatiwe mbuya apatiwe chimudzukuru chedu icho baba akona avazi kumbouya ari baba achona avazi kumbouya koteare imwe mwandifungire zvakashata zvisingatomboiti zvekuti ndingazviita zviro zvakadaro zvo ndakabhuya ndikati ndiri muchatoguma ndikati kamudzukuru avo kamabvunza mukati kamufana anga kamurumbwana ndiyani ndikati kamudzukuru kamwana wedu wekuti anga doka uri joni kakauya namalaicha ane zviro panapa ndikati ane mudzukuru maina takura tatukura taonini takomborerwa mm, ndokuhamba kwaya nguva anditi nguva yemiri munhu mazuva aenda mazuva aipindana tikatodakara paya totosvika ino zvabva pari nyamuchikorokoto ko kundibvunzi kuti kwai pfuma onini azi kumbouya ri mupambo imwi simba rakona mwari unogurire kundibvunza izvozvo kuti kwai mwambo roone parini kubvise pfuma iguru hapana tinoziva kuti mudzukuru wauya isusu mwakatotodzana nomuonaye mupambowo imwi mwakabvise mari pamwe abvise tsvakira uno paya nguva yaunini yaya yababa mugabe achatonga mabira chika makabvisa yaya ndo tsvakira uno kuenda ngee maenda ngee mambopetuka maenda ngee ndizvona izvozvo ah, mandishatira pei kunondikwidze bp ini handi kureketesa dhokodheya wakatobhuya kuti mbuya apati musareketesa bp inodai ndosaka mwenzwa ndiereketa ndakapora asi zvatondishatira mani zvandishatira kuti zvatomuka nyamuti zviri kumaembe hazvisi kukwidza hazvo ingadai mwatorumba mwabva pano pamwerumba ngekuti imimi kutomuashira kuti uyai pano inyaya yevana indaa yevana indaa yevana iya pirivi watopedza wako ndochikoro wakasira nyamushi wakasira onini waita here kuti baba mwamuka sei wamboreketa nawe mm, unokwidza makadzazve aude kureketa amusi kumboreketa naye chingari maguma makaguma oh. kunyangadziwa hino uyu mwakasiya iri mimba pamwakambopetuka pano paya motosiya iri mimba amutomuziya muziyani apa muchajairana hino kana atori mudhefi mukoma dhefi number two variyo chipinge mwaite laki kuti vari kutaundi kwavanogunda masoro mokabhabhashopu vaitobhuya akati baba kuti murenje wavo hiya panapa baba vakangogume panapa ndokutombovamamisa ndoda kutombovabate bate mapazi kutombovakaba kuvapo mukabo waibhuya handifishi inoreketa handiboda zvefishi vana vanenge vakanyangadzwa kuti baba anoenda kuenda kuti iye arwa kuti kanganwa ino ndo zvamwatobhuya pana zvatondishatira maningi ndiri kutozwa mwoyo wangu kutobidibida kutoti handidi kureketesa zvavo ah, koti murume mukuru musharuka wemunhu kundibvunza izvozvo simba rakona ndareunini zvivindi mazvitori kuri mazvitori kuri amuna mazviode kuri kumpanya yari kumabhero ah, ana mai ndinoziva eh, zvekukuluma kemiri torai bota ndaise bota mukichungo randabika arina shuga azvidi shuga mitombo yandaisemwa kuti maone kugeze mundani muhluze muchadi kutogwinya mwakapera

ndinongoziva kuti mwakatizei mwakambotizei nemauire mwakauita panapa moibvukwa mainini haatozwisisiki kuti mwakambo makaita mauire pana ndichada kutozvitsvakirisisa kutozvitsvaka ngokuti handizvizwisisi zvakaitika pana ini regai ndiende kuchiwa kwangu handidi